بدون مجوز اومدی چی کار اسلحه هم میخوای؟ ازی فشنگی بدمت ازی هم خوش گلتم چیا دلی دو نوی نوی. دیار دەوڵەت خوا بە ڕووداوی ڕاگەیاند فیلمەکەی بەربژێری دوو خەڵات بوو لە فێسیڤڵی نەدەوڵەتی فیلمی ڕیۆدی جانیریۆ ئەویش خەڵاتی باشترین دەرهێنەر و باشترین سینناریۆ بوو توانی خەڵاتی باشترین دەرهێنەر بەدەست بێنێ ئاماژەی بۆ ئەوەشکرد، مژاری سەرەکی فیلمەکە لەبارەی خیانەت و کاریگەری خیانەتە لەسەر ژیانی مرۆڤەکان. چیرۆکی فیلمەکە باس لە دوو ڕاوچی دەکا کە بە بەدەستهێنانی ئامانجی خۆیان یەکدی ڕاو دەکەن. کورتەفیلمی ڕاوچی پێشتر لە پێنجەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی سلێمانی نمایش کرا، دواتر لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی دیوراما لە هێندستان نمایش کرا و فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی ڕیۆ دی جانیریۆ دەبێتە سێیەم بەشداری نێودەوڵەتی ئەم بەرهەمە. فیلمەکە لە ناوچەی سۆمای برادۆستی مەریوانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان وێنەگیراوە، ماوەکەی پانزدە خولەکە، فەرزاد مەحموودی و بەهار مەحموودی ڕۆڵی سەرەکی تێدا دەگێڕن. این وقت سال بدون مجوز اومدی شکار اسلحه میخوای

گۆرانی نزانم هل ئاوازی ڕێزان شیرڤانە و لە تێکستی شەریف قەیرانە و ڕێزان شیرڤانە لە نووسینیدا بەشدار بووە و یەشار باش ئۆزدێش کاری میوزیکی بۆ کردووە کاری دەرهێنانی ڤیدۆکلیپەکە لەلایەن ئەرکان ناس کراوە و لە کەناڵی تایبەتی و گۆرانی بێژە لە یوتوب بڵاو کراوەتەوە.

هونەری بە سپۆنسەری جیهان گروپ. ڕاستەوخۆ دەچینە گوندی شیواشۆک لە سنووری کۆیە، مەراسیمی بەخاکسپاردنی تەرمی زوبێدە سەعید دایکی کۆسرەت ڕەسوڵ بەڕێوەدەچێت، ئێستا قوباد تاڵەبانی قسە دەکات. خوشک و براکانم کاکە دەرباز کاکە شاڵاو دکتورە ڕێناز کاکە شاکێ و و هەموو ماتەم گێڕان دەکەین و هەر سەربەرز بن. ڕاستەوخۆ دەچینە پەرلەمانی کوردستان، عەلی حەمە ساڵح، ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لەبارەی داهاتی سلێمانییەوە قسە دەکات، دەیبینین. و لە پەرلەمان ئەبێ دانیشتن لەسەر ئەم بابەتە بکرێت، یەعنی ناکرێ لە مانگی حەوتەوە بۆ ئێسە نەوت حەفتا و پێنج دۆلار بێ، هەر بیست و پێنج دۆلار نەوت بگا بە سەد و یانزە دۆلاریش هەر بیست و پێنج دۆلار و داهاتی سلێمانیش لە سەد و شەست و یەک ملیار دینارەوە ببێ بۆ سفر، نەک سفر ببێ بە قەرزاری و داهاتی هەولێریش دوو سەد و دە ملیار دینار بووە بە نەوە و سێ ملیار تا ئێستا نەوە و سێکەش نەگەڕاوەتەوە بۆیە هیچ بیانویەک نییە بۆ ئەوەی موچە نەدرێ ئێمە باسی شتی میسالی ناکەین ئەڵێن لە بەرمیلێ نەوت سی و پێنج دۆلار بگەڕێنەوە داهاتی ناوخۆ کاکە وەکو پارساڵ نەبێ کە هەمووان ئەمانوت قاچاخێ نیوەی پارساڵ بێ بۆتە ملی موچە نیوەی پارساڵە کاتە 200 ملیار نزیکەی نەوتیش 35 دۆلار بمێنێتەوە کاتە 600 ملیار بەشی موچەیەکە بە زیادەوە و ئەکرێ ئەوە